illi huwa l-artistic director fejn. U xaġek, xaġek.
Ejja, xet nitilfulu l-ħin. Irrid jirrispondina 10 domandi f'ħames minuti. Jgħidu il-karnival f'Malta u f'Għawdex hija l-ikbar attività tal-massa. Veru dan? Bla dubju ta' xejn, il-belt tkun maħnuqa bin-nies, il-belt, il-furjana, il-ħamruna, Għawdex ħalaxa kullimkien, jiġifieri bla dubju ta' xejn. Tkun l-ikbar.
Jekk hu dan il-każ u inti dir Ras kbir, kbir, nżom, mżajra. L-artistic director ta' xaġa kbirek, x'involvi allura? Le, jinvolvi ħafna xogħol, eh, titkun novattiv ukoll, anka bħala direttur artistiku, li minn sena sena inti tbiddel dak li jkun hemm preparat, anka f'dak li huwa programm li ġej ġurnata l-għada jkun kompletament differenti. Kif sirna llum tant kabbarni ħilli ngħidulu non-stop carnival, nibdew fil-ħodu nispiċċaw bil-lejn, Jiġifieri hija ras kbira u ġieħ ta' ras kbira wkoll. Il-Karnival tħossu li qed jogħla fil-livell kull sena? Ogħla ħafna u nibża' illi jekk ħajbqa' jogħla ħanibdew nistabtu ftit ftit il għaliex għax tant kiber brata maġla fi 13 sena, bażikament mhux għax ili mmexxi 13 sena jien qed ngħid. Li rajt inti bajnejk. Li rajt jiena bajnejja li hemm iktar element żagħżugħ, hemm iktar element ta' kompetizzjoni U hemm element ta' ħafna u ħafna flus, jiġifieri llum il-ġurnata insemmu karru normali qed iqum mil fuq kważi bejn 60 u 70 elf euro. Bla dubju ta' xejn ngħidha dejjem, il-Karnival huwa l-ikbar skola ta' arti li teżisti f'Malta. Jiġifieri inti tixtiequ li jkompli jogħla bħala livell, mhux hekk? Bla dubju, jiena l-iktar oġġett li jdejjaqni hi li xi kultant qed nimitaw ħafna l-istess suġġetti. Jiena nemmen li l-Karnival għandna Malta mżejna b'ħafna kultura għalfejn ma nibdewx inwaqqgħu ftit aċċajt ukoll anka sa tqis is-satira għax għadna ftit żgħira wisq inkabru din is-satira fil-karnival. Nemmen li jeħe, nikbru mhux fl-ammont, nikbru mhux fil-kwalità għax dawk ġalħaqnihom, imma fl-idejat u Kif aħna nwasslu l-prodott differenti u iktar karnivalesk. Il-Karnival tas-Sajf, kuntent bih jew taħseb li hemm fejn jikber? Hemm fejn jikber, ngħid kuntent il għaliex għax il-Karnival tas-Sajf ma jkunx hemm kompetizzjoni, jiġifieri nara lil kulħadd magħqud, mhux għax meta jkun hemm il-kompetizzjoni jkunu miġġieldin. Biss, Ma jsirux karijiet ġodda, laqtu ftit milli jkollna tax-xitwa u nitfawhom. Imma dejjem qed jiswa riklam tajjeb għal karnival tal-tafrar, jiġifieri karnival ikun ġej għat-turisti aħna nagħmluhom bażikament postijiet fejn ikun hemm it-turisti u plus hekk jerġgħu jingħaqdu l-familji jisu jkun l-stepping stone li kulħadd jingħaqad biex tarġa' tibda.
Jerġgħu jikkargaw biex jaħdmu l-karnival ta' frar. Jgħid, eh? ejja. Il-famuża ħab. Għaliex hija daqshekk importanti għan-nies involuti fil-karnival? Sal-lum, sal-lum, il-ġurnata tal-lum, għedin ftit il-bot mill-karnival, għadu ħadd ma jemmen li dal-proġett ħajsir. Naqblu, ma t-tijom xtor dan ilu proġett li ilu mwijet. Jem jissemma. Naħseb, twilit ftit u forsi kelli 10 snin, ġivillu ħana laq 50 daqt. Eh, ħajkun fulkrum u kolli li l-karnival ikolli jikber anka fi kwalità għaliex id-daw in-nies illum il-ġurnata fej jaħdmu, jaħdmu letteralment ġom ħazen, below standard bil-kemm għandhom laqqas fejn jagħmlu l-affarijiet sanitarji tagħhom, jiġifieri u joħorġu dal-meravilji. Aħseb wara la jkun les dal-ħabb illi issa xahar ieħor eżattament ħanerġgħu nibdew naraw ix-xogħol fuq għax issa huwa konkluż u bażikament jien nemmen li ħajsir, imma ovvjament il-parteċipanti ma jemnux, żgur li l-kwalità ħad kompli tikber u jkomplu jimmerjeraw ħafna xogħol. Jason, x'ħajkun fih il-ħabb?

Allura l-ispazju ta' fuq l-imħażen tal-karnijiet tal-karnival ħan utilizzawh fej jitrennjaw is-swin u jagħmlu l-kostumi. Allura ħajkun letteralment il-karnival kollu ħajkollu postu One stop shop. One stop shop.
Se jkun fih il-karnival ta' din is-sena illi ma kenniex is-sena l-oħra. Letteralment l-istess, karnival kbir, karnival Grandjuż u karnival kulurit. Biss, hemm naqa' suġġetti daqsxejn jaħarqu fil-karnival ta' dis-sena, reġa' għandna l-banda tradizzjonali wkoll li għamilniha l-ewwel darba s-sena l-oħra wara ħafna ħafna żmien li kienu wefqin erġajna daħħalniha u ovvjament ħanibdew il-Ħamrun lettera b'reb ċelebrazzjoni kbira karnival tal-Ħamrun kważi tripla minn dik li hija konkorrenza ta' parteċipanti li jieħdu sehem. Karnival magħmul minn artisti, inti trid tikkoordinahom, huwa diffiċli. Għax huma artisti. Kif issiba dil-biċċa tax-xogħol?
Jekk jien hawn xi artist li nirbotlu jdejh, inkun l-ikbar Kun imnella. Eħe, hekk inkun.
Jiġifieri, imma ovvjament hemm ċertu regolamenti li jridu jobdhom. Allura nesiġi illi r-regolamenti jobdhom. Nagħmel hekk il għaliex għax ma rridx nitlefu dak li hu Malti. Il-Karnival dal-aħħar snin qed nimitaw il-Brażil, qed nimitaw Venezja, qed nimitaw ħafna u dak li hu Malti qed nippruvaw warbuh. Allura Kull ma nagħmel biss hemm ċertu regolamenti biex insommu naħal bilanċ. U ovvjament.
Ġieli tawk ideja fuq l-istess suġġett illi tgħid dina issa mhux żmiena ma tistenna jew dak mhux xogħolok. Ġieli le jkun xogħol għax inna mill-interviews ta' kulħadd u jien nkun naf ta' kulħadd minn ħafna żmien qabel. Ġieli jiġu skeċċijiet illi jkunu daqsxejn jaħarqu nerġa' ngħid Jien inħares il-qoddim, jiġifieri jiena kważi dejjem ngħid iwa, imma mbagħad jekk ikun hemm xi ħaġa li tmiss mal-Knisja pereżempju noqgħod daqsxejn lura, nerġa' ngħid mhux suppost. Mhux suppost. U li għal isqof ikun għamil nieħu kol ta'. Mela, minn hawnhekk Ruth Wayne torti għaw domna, tajjeb. U dam, grazzi ħafna u jekk tixtuq taraw xi ħadd flok Jason, ibatulna hawnhekk. Xawalikom, grazzi Jason. U l-bistielek. Thank you.